Hello adɔfoɔ, ɛnɛ anwummerɛ yi mema wakɔ aba ba asɛm dwumadie yi so. Mekasa asɛm no a na wagye so sɛ yɛsu- yɛsua ne yie. Asɛm no yɛsua nie. Me nua gye so, gye so yie na ɛkɔma wo. Asɛm no yɛsua ne yie. Esua ni yi ampa. Asɛm deɛ edi kan ne yɛaka. Asɛm biara nni hɔ a yɛde sekan na etwa o, yɛde yɛn ano na ɛka. Nti momma yɛnka nokorɛ wɔ mu. Na ɛnnɛ da yi, mewɔ me nua mmaayaa no so. Me deɛ megyina mo so saa ara kɔpem sɛ mobɛsakyera mo adwene. Sɛ mehu sɛ nneɛma asesa a, da biara me nso mɛka. Sɛ me nua mmaayaa a moasi so ebi reyɛ nneɛma bi a ɛmfata, na edi sɛ yɛka, firi sɛ yɛanka a ɛnyɛ yie. Mesrɛ mo, ɛnnɛ anwummere yi, nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ɛnnɛ anwummere no mubuebue mmaeɛ no, moadwene ne mo ani na mohu, ɛfiri sɛ mmaeɛ no bi akɔfa suban bi a ɛnsɛ ɛmfata sɛ Ghanani abaayewa ayɛ. Ebi ne sɛ, mmaeɛ no bi akɔsuasua suban bi aba mu a nneɛma biara a wɔpɛ bi, deɛ ɛbɛba so biara wɔbɛtɔ bi. Kyerɛ sɛ deɛ na gye sɛ n'ani anhu no, ɛna wigi wei na aba soɔ, ɛna mpaboa wei na aba soɔ, ɛna ataadeɛ wei na aba soɔ. Me nua yi so meka sɛ ɔnyɛ adwuma. Ev even koraa nyɛ sɛ ɔsua adwuma mpo, ɔnsua bi. Sukuu koraa yɛde no kɔɛ wantena ne ho ankɔ na nka mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma. Ɛna ɔte hɔ nom faako, ɔsɔre na waka ne nan ato so na ɔte faako. Ɛduru anwuma na n'adwuma ahyɛ aseɛ. Ɔfiri kwaku hɔ na ɔkɔ Kwame hɔ, ɔfiri Kwadwo hɔ na ɔkɔ Yaw oho! Hoo! Shame onto you, oh mm, shame onto you! Woyɛ awuraba, di wo ho ni! Mmarima nyina ahu w'ahamu kyerɛ sɛ wompɛ adwuma yɛ nti no wotɔn wo ho. Ɛnneɛ yɛse biribi aba yɛfrɛ no slave queen oo sɛ deɛn? Ɛnyɛ slim queen oo, ɛyɛ slave queen Mode mo adwane nkoa ama mmarima, ɛnam sɛ kakra a mobɛdie nti, momfa mo nsa nyɛ adwuma nti, aba yɛ asi so. Merekasa yi, kyɛnsee a ɛdidi mu korɔ ntɔɔ bi da. Ntoma a yɛde to adaka mu sɛ bi mpo a obi rebɛware me na bɛrima no bɛhwɛ me baage mu mpo a, ɔbɛnya ntoma anan anum anaa nsia, yɛ a mewo mpo na sɛ ahokyere ba a, me kunu, mede bɛfira me ba aboa me kunu na ɔnni bi. Ɔntɔɔ bi da. Nso so no, mpaboa a aba so bue wɔ din bi a wɔwɔ bi. Atade a aba so bue wɔ din bi a wɔwɔ bi. Gye sɛ wig yɛ ama. Ɛɛ, yɛse ɛɛ, Brazilian hair, ɛɛ, India hair, hwanhwani hair, ne nyinaa wɔwɔ bi gu hɔ. Me nua baa yɛ a, tu wo ho fo. Sika no a wɔresɛe no no, Wei aba a yɛrekɔtɔ no, deɛ ɛwɔ hɔ no mantini, ataadeɛ, mpaboa, atwam. Obi tumi tɔ mpaboa mmaako mmaako bɛyɛ fifte, tɛɛte, tuwɛnti. Ɛnso wontumi nhyɛ ne nyinaa bi anaawɔtwe, naawɔtwe mmienu mu o, wontumi nhyɛ. Deɛ ɛwɔ hɔ no mantini. Yɛ no yie, abaayaa bi apere, mma asɛm nti ne nneɛma mpo ɔmfa ne nsa nsi Ɔtɔ no deɛ gu ɔtɔ no deɛ ɔno deɛ ma sɛbi sɛbi sɛbi yɛn nuanom a wɛnkyi wɛnkyi fɔ no mo abɛsi na ɔbɛsene no wasene no wato bi agu no akɔtɔ foforɔ ɛnɛ na ɔwɔ so oo wobɛtwa mu meka mo ate wo ho ase wobɛtwa mu nti hwɛ wo ho yie na pɛ sika to wɔ yɛ savings sɛ womfa ntɔ adeɛ ntoɔ mpo a me nua fa sika no bi sie Fahia da. Abaayewa bi tumi nam no watwa ahwe yɛ ebia ne maame ne ne busuani mmɛn no ɔbɛduru hospital maame te baabi ne nkɔpɛ sika wɔ ne thousand and accounts mu mpo ne atumi koraa aka sɛneɛ ɛnɛ mobile money aba mpo menkɔ withdraw na mefa nhwɛ me ho wɔ ne bi gye sɛ ɔfrɛ obi bɛɛma ɛna berɛ a meyare meda hospital a wo ho aniwu. Wo ho ɔfɛle papa. Shame! Bɔ wo bra yie. Susu ma wiase nneɛma nyɛ wo fɛ na bɔ wo bra yie na keep nneɛma yie. Boa wo ho sɛ ɔbaa. Sɛ woresua adwuma nso so a, yere ho tene ho na sua no yie na boaboa wo sika ano. Ɛnnɛ mmarima dodoɔ bebree no mmoa wo. Ghanafoɔ mmayewa binom rebɔ bra bi a, wɔn a wɔgyinagyina hotels no akyi no, Ebinom deɛ, ɛho kyɛn wɔn a wɔgyina hotel. Wɔte fie, wɔtumi kɔda barima foforɔ na ɔbɛhoro no na ɔkɔ foforɔ hɔ na ɔkɔda ama adeɛ akye. Ɔwɔ deɛ ɔkɔ ne hɔ anɔpa, ɔwɔ deɛ ɔkɔ ne hɔ awia, ɔwɔ deɛ ɔkɔ ne hɔ anwummerɛ. Adɛn, ɔbaa woresɛe wo ho. Aniwusɛm bɛn ni? Mesrɛ mo, momma yɛnnyae na yɛntena yɛn ho nne ase. Na barima bi wɔ hɔ koraa a, ɔno ne de kɔtwe mpena no. Ebia ɛno na ɛkɔda o, deɛ wahyia sɛ n'ani abere sɛ ɔbɛware, ebia na ne nua. Afei no wakɔ akohyia na ɔware abom. Ɔbaa kɔnɔfoɔ, tena ase na som Nyame yie na bɔ ɔbrɛ yie ɛna ɛbɛboa wo daakye. Nyame nhyira wo bebree. Bye bye.